Nagħti merħba lil kulħadd. Illum 8 ta' Settembru, jum il-Vitorja, u ġejna nagħmlu present biex nikkommemoraw dak li għamlu l-antenati tagħna fil-1565. Ma kienieċ l-unika darba li l-antenati tagħna urewna u it-tew it-triq ta' xem bżonn nagħmlu biex niddefendu dak li hu tagħna. Darba fis-sena tal-Imperium jistidnuna niġu nagħmlu speech f'dil ġurnata daqshekk importanti u li kull Malti wawċi għandu jżomm f'moħħu, f'qalbu, f'ruħu, l-iktar ħaġa essenzjali huwa l-fidi li dejjem żammitna ma' qudin. Hija dik il-ħaġa li tunifika kull Malti u Maltija, Għawdxi u Għawdxija, li hemm xi ħaġa spiritwali fina li niċħduha kemm niċħduha xorta tkun hemm tbaqbaq bħal nar ġewwa. Min jgħidilha kuxjenza, hemm min jgħidilha affarijiet oħra. It-titlu għażlu ħintom. Il-verità hi li kemm bħala Maltin, kemm bħala Għawdxi, meta niġu frokna, għal xi raġuni hemm biss inqumu meta nkunu frokna. U forsi għadkom għataw min mandunax li ġabuna frokna. Għataw min mandunax li attwalment aħna rġajna f'sistema fewdali fejn il-ħakem did-darba mhux Monroy imma qiegħed Brussell b'erba' presidenti rappreżentanti tal-korporazzjonijiet. U l-attakk fuq il-familja, l-attakk fuq in-nazzjon, l-attakk fuq ir-raġel, l-attakk fuq il-mara, finalment L-attakk tal-identità kemm dik Maltija u dik Għawdxija. U x'inhi din l-identità Maltija u Għawdxija? L-identità Maltija u Għawdxija hija kulla jew mamma minn fejn jibda kollox biex niftehmu ta' snin u snin u snin ta' ċivilizzazzjonijiet li ħallew l-influwenzi tagħhom hawn u li aħna Għaqqadnihom f'pakkett bħal aħna aħna min aħna. Il-karattru Malti, ferrieħi, on the go, li illum il-ġurnata sfortunatament kemm tiftakru karattri l-hemm u l-hawn. Tiftakru l-dak, tiftakru l-ieħor. Daw il-karattri qed jisfaxxaw. U qed jisfaxxaw Għax qed nippermettu l-identità ta' Malta u Għawdex titnaffar minn għal ħaġa u minn għal oħra. U rridu naraw eżattament minn fejn ġejja dil-problema. Kulħadd jaf. Meta nneħħu dawn u ma nbqgħux naraw iktar Labour u Nazzjonalisti u nibdew naraw isma' ħuj, x'qed jiġrilna lilna bħala nazzjon, bħala ġens? Kollox jipponta lura għal Brussell. Dejjem ngħidli l-istorja, you just have to follow the money. Kif jgħidu l-Amerikani, just follow the money. Money goes up, shit goes down hill. U aħna qed inħallsu għaliha. Qed inħallsu għaliha kera jew proprjetà li ma stawx nilħqu magħha. Għoli tal-ħajja, pagi jibqgħu l-istess. Huma dawk l-affarijiet kollha li meta nħarsu dritt f'għajnejhom Nirrealizzaw fil-verità minn fejn ġejja l-problema. Impożizzjonijiet u taxxi u liġijiet bla sens li sena wara sena jdeffsu, jdeffsu, jdeffsu, jdeffsu, jdeffsu, sa m'int il-paga tiegħek ħadulek sal-inqas nitfa ta' demmek. Insemmilkom minn hawnhekk biex ma nżommkomx iktar, nirringrazzjakom u l-event li jmiss ħa jkun hemm il-mass gathering ħa jtuna l-konferma ħa b'alt permess. Imma ħa nazzarda ngħid il-data ħajkun fl-20 ta' Settembru u ħajkun hawn isfel fejn kien il-Parlament l-antik. Clint Calleja nsellmilkom. Grazzi.